Tēnā nō rā tātou e tātou māhua nō ko 15 aku tau i tēnei rā. Hoi nō ko eke a Nāwai Teka ki te tahi taumata hou, ina hoki titiro mai ki aku manuhiri e pae mai nei, Ko ngā taitamariki nō te tai tokerau whānui, ehara i te taitamariki noa iho anō, hakarongo ana au ki ā rātou kōrero e te hāwhe hāora hō pahure nei, kore e mutu te kōrero, anō nei ko rātou kē ngā kaihautū i te hīkoi rā. Kia āki, e hari ana taku ngākau, e kō tae mai rātou ki a Manawanui mai, tamariki mā, I te tīmatanga nei ka hanga nui taku kōrero e haka tūwhera i te kaupapa, engari ko taku tūmanako i muri i tērā, e kia ngaro haere ahau i waenganui i a koutou. E, hoi nō tāku i noho mai ki waenganui i a koutou e āwhina i te whiu i te waka, ā, inā hanga ngaro te waka, ā, kei konā ahau hei āwhina i a koutou me pēhea hoki mai ki te huarahi. Tika. I muri i tērā, kau au e wareware ki te tuku poroporoaki ki ngā aituā maha o te wā, huri noa i te motu, nā ko mātou tēnei e matawai nei ngā kamo i te rīngi hangai o ngā roimata mō koutou kua ngaro atu nei. Engari tūpuna mā, ahakoa kei hea koutou o tēnā taha o te ārai, E mātakitaki wairua mai ana i a mātou, hakapai ana au e noho hari kē mai ana koutou inā hoki titiro. Ko ā koutou mokopuna ēnei e hīkoi tonu ana i roto i ō koutou tapuwae. Nō reira, ka tau te wāhanga ki ā tātou mate, ā tātou mā, ka huri atu ki a koutou ētahi tohutohu, hari i te meme kōrero mai ki ahau, me kōrero koutou kia kautoa anō, i runga i tāku i kī atu nei ko te tūmanako kia wahangū ahau a te roanga atu o a tēnei hui. E, ina kitea ai nei, e kaha ana tētahi o koutou ki te ārahi i ngā kōru, hoatu ana ki a koe, nā, ka puta e au ki waho. E tika ana nei, i ngā wā katoa, koutou ngā taitamariki, he kaumātua kē kōrero ana mō koutou. Ko tāku hari Kei tēnei hakaturanga haka hirahira motuhake o nāwai i teka e ka riro mā koutou anō koutou e kōrero. E, hono, pērā ana tāku titiro ā tātou kōrero, he kaumātua kē kōrero ana mō koutou i ngā wā katoa. Hei tīmatanga pea, kua mauria mai hoki e koutou, hari te mea ko koutou anake te manuhiri i konei, he manuhiri anō kei konei. Nā, ko te kōhatu e takoto mai rā i runga i tērā tēpu, ā, me tēnā hākāhua, kei a wai, kei a wai mā rānei ētahi kōrero mō tēnā kōhatu hei huakitanga mō tā tātou kaupapa i te ata nei. Kei a koe? Āe, kei au ngā kōrero. I te tīmatanga o te kaupapa nei, i tākoha mai a Pēpi ngā rewa peka i te pounamu he kaikawe i te mauri o te kaupapa. I hoatu ia i te mauri ki a Te Atawhai Kumā hei kaitiaki i te mauri me te pikitia a Papa Cyril. Te taumaha hoki o te pounamu rā, i te pānga atu ki Tāmaki, i hoatu te pounamu ki au hei kaitiaki. I tae atu mātou ki Rotorua ki Te Arawa waka, te roanga hoki o te hīkoi, ono kiromita te taumaha hoki engari he. He pai ki te tiaki te mauri rā. Kei a Toihau ngā kōrero mō te pikitia. Tēnā koe Toihau. Ā, ko tērā whakaahua o Papa Cyril kei runga i tōna ake whenua kei Ōmākura, noho ana ia i runga i tōna māra kūmara. Nā, ko Papa Cyril, ko ia te tangata i kawe i te pou whenua i te tau 1975, ā, i haere ia ki ngā hui o te whakarite i te hīkoi rā i te tau 1975, ki te kapo kōrero, ki te kapo mātauranga, ki te whakawhanaunga hoki. Nā, ka tae ki te wā, ki te hui, ka, kia whakataureangia ko wai, E hiki i te pau whenua, ka kī te tamāhine o Whenua Kupa, Mōhina ahau i tētahi kua tae mai ki ngā hui katoa, nā ka kōwhiringia a Papa Cyril. Tino whakamā rawa atu ia. Ko tōna hihia, kia puare te papa kia haere ia ki roto, kia huna ki raro. Engari, āe, i kawe a Papa Cyril i te pau whenua mai Te Rerenga Wairua tae noa atu ki Tāmaki. ki Pōneke hoki.
Tēnā koutou e neaka māramatanga mō ngā taonga nei. Me mataku au i tērā kōhatu, he korekore maha ngā tapu kei runga i tērā kōhatu. Ka mutu e noho tata ana au ki a koe, me mataku hoki au i a koe. I pēhētia ngā tapu i runga i te kōhatu nā kua hakawāteangia? Ae.
Ae. He aha e mauria tonutia nei e koutou? Kia whakaatu. Kia whakaatu i te mauri. Hei maringa nui mōu.
Ehara i ngā maringa nui noa iho nei. Tēnā koutou. Hanga huri muri kē ana, engari, ha ka roa ki te hakahirahira o tēnā taonga, tēnā pea e mea homai he kōrero mōna i te tuatahi. Muri mai tērā, me hakamārama haere koutou ko wai tēnā, tēnā o koutou nei. Ko wai koe no tehea kura hoki. Na te mea hakapai ana au e tamariki kura katoa koutou ne?
Ae.
Timata atu ana ki a koe. Ka pai.
Kia ora, ko Elite Reti tōku ingoa. He uri tēnei nō te uri o Tai, nō roto o Pawarenga, ka mutu ngā iwi whānui o Muriwhenua, waihoki te tā o tōku matua nō Ngāti Wai, Ngāpuhi nui tonu. Ā, kuraina ana au ki te kura o Te Rangiāniwaniwa i te wā tonu nei. Āe, tēnā rā tātou. Nō nahea koe i hau mai ki te hīkoi? Ā, i tīmata ake au ki te taki i te hīkoi ki Kaitāia, te kawe i ngā mahi a Tū mātou ko ōku parata o Muriwhenua me ngā pekanga o te whare tū tauao hoki. I koia i tīmata ai, ā, ka pekepeke haere i ngā wāhanga o te hīkoi tae atu ki Whāngarei, ā, ki roto o Tāmaki-makau-rau, ki runga i te Piriti rā, ki Takaparawhau ka mutu i tae atu hoki ki Pōneke ki te hīkoi nui rawa. Kia ora. Nā au te katoa te hiko i awhi. Tēnā koe. Kia ora e ko. Kia ora, ko Rongomaiwahine Edwards tōku ingoa, he iriae nō Ngāti Wai. Um, i tīmata i te hīkoi māi whāngarau. Tae noa ki Te Whanganui-a-Tara? Nā. Nā me. Tēnā rā tātou katoa. Ko Te Rangitukiwaho Edwards ahei. ā, he uri tēnei nō Ngāti Wai, Ngāti Kahungunu, ā, me Waikato hoki, ā, e kuraina ana ahau ki te kura tuarua tāne o Whāngarei, ā, i tīmata ahau i te hīkoi i te pōwhiri ki Whāngarei, ā, ka ū tonu ki te hīkoi nui ki Pōneke. Kia ora.
Kia ora mai tātou, ko Chelsea Reti tēnei, rite ki tōku parāta, he uri tēnei ki te taha o tōku māmā nō Muriwhenua nui tonu, nō Muriwhenua whānui, ā, ki te taha o tōku pāpā nō Ngāpuhi nui tonu, nō Ngāti Wai. E kuraina ki te rangi ā niwa niwa, āe.
Ka raru tā tētau wai ngā tāpiritanga nei, nē, whānui nui. Ia, ko Muriwhenua nui tonu. Ō nō. Ā, kua tika katoa nei, hē? Ia, ko Hēti Matatini. I tīmata au ki te rerenga wairua ki te taha o tēnei, ā, mihi koe tahi māua ki te whare paremata. Kia ora. Kia ora.
Kia ora. Kia ora ko Rangi Marie te whenua tōku ingoa. He uri tēnei nō Te Rarawa Kaiwhare, Muriwhenua whānui, anō hoki Ngāti Nei Pukepukerau, Ngāpuinui tonu. E kuraina ana ahau ki te Kura Kaupapa Māori o Te Rangiāniwaniwa. I tīmata ahau te hikoi me tōku hoa ki Te Rerenga Wairua tae noa ki te Whare Paremata. Kia ora.
Ko Huri Kē Tangihotuaka Elliot tōku ingoa. He uri tēnei nō Te Rarawa, Kaiwhare, Ngā Puhi nui tonu me Ngāti Hine. Um, e kuraina ana au ki te Kura Kaupapa Māori o Te Rangi Āniwaniwa. I tīmata au i te hīkoi mai Kaitaia tae noa ki Te Whare Paremata. Kia ora. Kia ora, ko Manu Kapua tōku ingoa. Um, nō Ngāti Wai, Ngāti Kahungunu me Waikato, Tainui. Um, e kuraina ana au ki Whangarei, oh, Ngā Tamatō o Whangarei. Um, i timata au te hikoi mai Whangarei ki Poneke. Kia ora. Um, kia ora tātou, ko Waitangi Kai Tangata Piripi tōku ingoa. Um, Huri tēnei nō Ngāti Wai, uh, nō Muriwhenua me Ngāpuhi nui tonu. Uh, kuraina ana au ki te kura o Te Rangiāniwaniwa. Uh, I timata au te hikoi Ii, Te Reinga tae noa ki Paremata. No. Teka, teka. Teka. Kia ora. Uh, kia ora e te whānau, ko Toihau Kumar de Bruin tōku ingoa. Uh, ki te taha o tōku māmā, no Mangamuka, Mangataipa, Ngāpuhi, Te Rarawa, Te Aupōuri, uh, Whītī, Īnia hoki. Ki te taha o tōku pāpā, no Hōrana.

He maha nga tangata e hakahe ana i ta koutou mahi te uru o te tamariki kura ki roto i te tahi hikoi, ka ngaro mai koutou i o koutou kura kotahi wiki koni atu ranei, a ka raru te ako o te tamariki. Mehemea e kei hea noa atu o te whenua nei e hikoi haere ana e hakahe i nga mahi a te kawanatanga. He aha kutu ta te tahi ki tena?
He kūare. He kūare te tangata mēnā e whakaaro ana he kaupapa nui ake i tēnei, pērā ki te kura. Ehara i te takahite mana o ōku kaiako, engari e whakatika i ōku, i ngā tangata e kōrero pērā mai ki ahau, ko ōku whaea, ko ōku. Ā, ko tōku iwi tērā i kī mai ki ahau, Hoki atu ki te kura, ehara i te mea me takahi te mana. Engari kei konei te kaupapa, kei konei te akomanga e ako ai tātou te rangatahi, te tamaiti. Tēnei te akomanga o te tikanga ā-iwi. Āe. Kia ora. Kia ora, ea.
Ehara i te mea e haere kuare mātou i te hīkoi, i whai mātauranga mātou mai o mātou kaumātua, mai te haere ki ngā rohe katoa, āe, me te kapua mātauranga mai i a te katoa. Mō a mātou ake o Te Rangiāniwa nei, waka whakaaro, tō mātou kura i ahu mai i te porotēhi. Tō mātou katoatanga i poipoi ai ngā ringa atawhai o Papa Hone a Whaea Hira. Koia ko ngā tino kaiporotēhi o te wā o tēnei rautau, o tērā rautau anō ki. Nō reira e whakaaro ana hoki ki ngā porotēhi o mua, koia ko te hīkoi mō te whenua, e ai ki a Whaea Whina, koia hoki ko te pētihana o te reo Māori. Katoa ēnei porotēhi ko ngā hua, ko ngā kura kaupapa Māori, Ko ngā kura e whāngai ana i te reo ki ngā tamariki i ēnei rā tonu, nō reira, ka pōhēhē te tangata me noho pū ki roto i te akomanga e hoa. Ki te whakaaro ake ki te anamata o te rangatahi Māori, ko ēnei porotēhi ko te wāhi e hua mai ai te pūtake o ēnei kaupapa katoa, nō reira e tika ana mō ngā tamariki Māori kia whai wāhi atu ki ēnei porotēhi, ki ēnei hīkoi.
Nō rā.
Ko te mea nui ko ngā aromatawai ā-waho, nē? I kī mai, i kī mai a Papahone ki au, ā, me, me hono koe ki, ki te kura ki Pōneke, kei keki au i tō te rōpū kuramoe. Koia rā, kōrero ki a māua hoki. Āe, nō reira, i, āe, i hono mātou ki aua kura, i noho i, i wā mātou aromatawai ā-waho anō hoki, i a mātou e patu rori ana. Ahau.
Nō reira, i te wā tonu e hīkoi ana koe, e mahi kura tonu ana koe? Āe. I pēhea tō hakatutuki i tērā? I moe rānei koe i roto i tēnei hīkoi? Ka moe! Kia te moe. Kia te moe, āe, tika. I a koe hakahua mai nei te ingoa o tērā o ō tātou kuia, o Pena, tika noa hoki koe, nā, ko koutou ngā uri e heke mai I tērā tupuna, he aha ō whakaaro ki a ia, me tāna kaupapa hīkoi ia, ā, me te kaupapa hīkoi ai koutou? He rite rānei, he rerekē rānei, he whakaaro ō koutou? Ā.
Tōna ritenga, ko te rerekētanga pea ko ngā take o te wā. I a rātou e hīkoi ana nōku te kōrero nei, i hīkoi mō te whenua, I te rua tekau tau i mua, ko te hīkoi, ko te take nui o te wā, ko te takutai moana. Ka whakaaro pea te tangata, he aha rā te tikanga o tēnei hīkoi? Kāhore te tangata e haramai ana ki te raupatu i te whenua ināinei. Tērā pea he wāhanga ki te takutai moana, engari whakaaro ana, i hīkoi te kotahi rau mano tāngata ki runga o Pōneke mō te kotahi pirenahe? Ehara. Ko te kōrero nui o te wā me whakaaro mokopuna. Ko te take o tēnei hīkoi, kia whakaaturia e tātou, te mana o te iwi Māori kei roto i ngā ringa o ngā mokopuna, kei roto i ngā ringa o ngā tamariki, o te reanga e haere mai nei. Nō reira, ki a au ko te take nui o tēnei porotēhi, ehara ko te tanu i tētahi pere, ehara ko te whakaatu i te mana o te porotēhi o te iwi Māori, engari ko te whakaatu i tētahi ara hou e hīkoia e te rangatahi o ēnei rā.

He hanga hēmanuatanga o te noho tapu. Kia pai ngā kōrero e ai ngā noho tapu.
Te tino oha. Kore tā te hīkoi ki Kōtika. I a mātou e pupuri ana i te pena, i kōhete nuitia i a Kapua.
Mō te aha? E tautoko ana koe i ōna kōrero. Ko tika tērā kapua.
Anga.
Ko mātou te tuarā.
Me tō kuia. Ngā tama tokotoru.
Ko te rōpū nei. He kōrero nō tā tētahi mō te wāhanga ki te kura? Take it up. Go.
E kī nei ētahi, e hē ana te hīkoi a te tamariki kura, nā te mea ka ngaro mai te kura.
Hei aha te kura? Hei! Oh no!
He kaupapa tā mātou. Oh, kia ora.
Inā,
inā ka kore a mātou e haere ki ngā kaupapa, Mā wai e haere? Ko te tikanga o ēnei kaupapa hei tautoko i tō mātou āpōpō, engari ko mātou kē te āpōpō, ehara ko ngā kaiako. Kia ora! Aue! Ko mātou kē. Ka pai te rangi.
He āpiti hoki, nē Waitangi, pai ake te whai wheako ki roto o Te Arawa. Āe.

Tupuna, ehara i te kura pākeke e tū mai nei engari ko te marae, ko ngā iwi mate, ā, tae atu pea ki te hīkoi, hīkoi ngia nei koe tēnei. Ka pai. Nō reira, he aha te mea pai rawa, he aha te mea kino rawa o te hīkoi nei ki ētahi o koutou? He aha te mea pai rawa? Kei a wai tētahi haku i te motu nei? Ki ahau, ko te mea pai rawa ki ahau, ko te kite i a mātou Ngāi Māori Tangata Tiriti, tangata moana, tangata Pākehā hoki, e kotahi, ā, e whakakotahi ana, ā,
kia hīkoi mātou mō tō mātou tikanga Māori, ahurea Māori, reo Māori hoki. Kia ora.
Ā,
ā, he maha atu ngā painga, ā, ki ahau mō te hīkoi. Ā,
he rawe He mīharo te kite i te i te āhuatanga kaingākau ki te kaupapa. He mīharo ki te kite i te i te āhua i te āhuatanga o te aroha ki waenganui i te kaupapa. Ahakoa i wētahi wā he āhuatanga kōwhete ki waenganui i te kaupapa, engari he kōwhete pai, he pai te kōwhete, he reka ngā kai, ā, engari. Ko te marae te marae, reka rawa ngā kai. Ā, ki te papaioio,
reka rawa kai rangatira. Ā, engari ki Takapūāhia.

Ai, ora, kei i pera, kei ora, kei i pera. Ka kato koe, ae.
I pera i te mea wetahi o nga whanonga o wetahi o nga tangata, i te mea ko te tikanga o te hikoi kia whakaaturia ki te ao he iwi kotahi te iwi Maori, engari etehi o nga tangata ka whakaaturia

I kite i Pōneke, ā, i te mea he nui ngā tāngata rawa rawa tātou i kite mō te ronga o te iwa rā, engari i te rā whakamutunga i tae rātou, ā, ko ā rātou whakaaro ka puta mai ki, ki roto, ā, ki, ka puta mai ki waho i te, ā, ki mua, ki mua, aroha. Ki mua i tō tātou pena. Nā, koinei te tikanga. Ko. Te banner, te pena, ne? Ae. Um, kei runga i te pena ko te, ko nga korero, Toitu te tiriti me, me te, te whakaputanga.
Ia, yeah, te whakaputanga.
Na, kei mua i te pena ko...
Kaikaranga? Ko Aperahama, nga tohunga, ko nga kaikaranga, ko te mauri, me nga kawe mate, ko te pou o te matakite. Na, he wāhi tapu taua wāhi. He marae ātea. He marae ātea. O Wairā. O te hīkoi. Ko ēnei tangata pōhēhē, ko a rātou mahi he koti ki mua i te pena, he koti hoki i te mauri o taua wāhi.
Pōrangi ia i hōha katoa ai ki ki aua tangata ko a rātou hihia he whai whakaahua anahinahi. Ia i whati tikanga rātou. Ai i whati nuitia. He pōrangi wera whakaaro. I Pōneke i reira i whati i aua tikanga. I reira hoki i kirikiriroa engari. Ehara i te mea he. Nunui.
Āe, ehara i te mea he kino rawa. Ka Engari ki Pōneke he kino. Āe, kino. Ki a koutou, nā te mea i mua ahau me ngā kawe mate me te haki tino rangatiratanga a Linda Munn, i reira ahau i hurihia ka kitea, ka kitea e au e ngā tamariki e tangi ana, nā te mea ngā tangata e kūare ana. E peinga i nga tamariki.
Oh, he tino hoha taua mea. Ai. Kei hea ra te taua? Ai, he taua hoki, kaore te taua i tiaki i te marae atea. He hea ratou te whai whakaahua hoki? Kei a tatou, kei a tatou nga.
Um, tūranga rerekē. I a te tamariki ki konei. He mahi rerekē. He mahi rerekē tā ia tangata. I āta hōmai anō he mahi ki a koutou? Ai. Ko tamariki roa te di? Ko, ko mātou ngā kaipupuri i te pena. E. Pena.
Pena. Ko ētahi e kaikawe i te mauri. Mauri. I te kawe mate.
Kawe mate. I a te rā ka rerekē. Ai. He kaiāwhina.
Ai. He pononga kē tā. Pononga ki te kaupapa. He pononga ki te kaupapa. Ka tau ka tino mihi aro ki a te, na te mea mua ana ko tetahi o nga kaupapa nei mehemea tamariki kei rere a pei ana ki te pa ne, a e noho koutou ki tahaki na ma nga kaumatuku e nga mahi e mahi, engari kei tenei i ata haku urungi ano koutou ki roto i nga mahi. Ka mutu hare ana i nga mahi noiho nei, e mahi tino ikeikei wena. Ngā kōrero mai mō te, e hakaroaina atu ngā kōrero mō ngā mahi nei. Nō reira, he aha ētahi o ngā mahi hōmai nei kia kaitei? Ā, ko tētahi o ōku mahi, he pena gal e ōku tuahine. Pena gal, pena gal. He tangata kaikawe mate anō hoki mō Matua Bob Gillies, ā, i takoha mai a Te Arawa ki a mātou. I takoha mai ngā rohe katoa i ō rātou mate kia puritia i ēnei tamariki. kia kawea ki te whare paremata. Anō hoki ko tētahi o ōku mahi haka mutua, haka mutunga ko te kawe i te haki tino rangatiratanga me Linda Munn. I reira ka kitea au i ngā mahi o ēnei tangata o muri, āe, he tino mokemoke au mō Mōku hoa i muri i te pena. Ā, engari mātua ake ko tēnei kaupapa Toitū te Tiriti, mō ngā mokopuna te take, me mōhio marika te iwi mō ngā mokopuna te take i reira, ko ngā mokopuna ēnei koinei te āpōpō, Ae.
Kia ora.
Kia ora.
Ae. He aha tō mahi? Tōku mahi, kaua i te whakaahua o Papa Sirona. Uh, i tā ki te rongo i ngā kare ā-roto rerekē i waenganui i te hikoina. Kare ā-roto Harikoa, kare aro tō pouri, kare aro tō āmaimai hoki. Engari, i reira te wairua. I reira mātou, a Ngāi Māori, i whakaeke ana ki te Whare Pāremata, mō tēnei mea te Treaty Principles Bill. 203,000 tāngata, teta, hanga pera, 203,000 tāngata i hainatia i tērā petihana, Kia whakakorengia te Treaty Principles Bill. Nō reira, e manako ana ahau ka whakakorengia tērā Treaty Principles Bill.
Kia ora.
He maha ngā tāngata e kī ana nā te kūare koutou tātū i i uru ai ki te, te hiko nei, tautoko ai tēnei kaupapa. Mā, māku hakoranga, kāore koutou e kūare ana, e haere ana koutou i runga i te āta mōhio, he āta hōhonutanga o te kaupapa nei. Tō rā. Ā, te hanga nei, nō te taenga atu ki te pito mutunga rā anō o te hiko, inā, ko tāu e korenga ētahi ka putaputa mai wētahi, hīhia noa rā atu kia uru rā atu ki roto ki ngā haka āhua, nē. Ka mutu, mō te taha ki te tangata Tiriti nei, pēhea kau te titiro ki a rātou? He pono, he pono tō rātou piri mai ki te kaupapa? He tino. Pai ngā tangata Tiriti. He mīharo tō rātou tautoko i te kaupapa. Āe, kāore rātou i hiahia whakaahua i konā rātou mō te kaupapa kia tautoko i a mātou. Tika.

Wahine nō Germany, i noho ia mō ki tō mātou taha mō te roanga o te hīkoi, tīmata ia ki te rerenga wairua, marae, marae, marae, tae noa ki Pon, Poneke? Āe. Āe, me tētahi pō i tū ia ki te tuku mihi, āhua mamae tōna. Korokoro, nō reira i tū mātou tokotoru ki te waiata mō ia, mōna, i te mea, whū, mīharo rawa ia. Ākona i au te reo, e rima ngā tau ki te taha o Te Wānanga o Aotearoa, nō reira, āe, maha ngā kōrero i puta mai i a.

I reira ka whakaaro ia, Oh, me ako ahau i tēnei reo kia kōrero tahi tātou. He wahine tino pai ia. He tino miharo ki te kite i ngā tangata Tiriti e whakaaro Māori ana. Koirā te mea matua ki ahau.
Koinā te anga tino tini rerekēnga o tēnei hīkoi, nā te mea, ngā kaupapa pēnei, ngā tau ki muri, kāore i pērā te tautoko mai a te Pākehā nei, tangata tere tēnei. Hāora mai te taiāwhio, tēnei pea he huringa tai tēnei. Ka pai te hanga nei, kāore he raruraru, kāore he tutunga puehu, koia nō tērā ko te tae mea tino rerekē rā mātou. Ētahi wā, ētahi tangata pōrangi, Te whiua kupu ki a mātou, engari i noho tonu rātou ki roto i to rātou motoka. Kore hei hea te eke ki waho ki te kōrero mata ki te mata. Engari ka ū tonu ki te kaupapa.
Engari ka ū tonu tātou ki te kaupapa. Kia ora.
Ehara i te kōrero mō ngā tangata Pākenga tangata ki waho hoki o te hikoi, engari wētahi tangata, kāore te kuare engari he Māori tonu, mārama, Kikī ana ki ngā ako tangata Māori, takahi tonu i te pena, whiu kupu tonu ki ngā tangata, ngā pakeke o te ao Māori tēnei, ngā tangata tū ana ki te papa wera o te haka, ēnei tangata he kanohi kite i roto i te ao, he pōhauhau tonu te tuku i ō rātou whakaaro mō te tūpono he rangatira kē, engari te āhua o te kawe kāore tērā i te kawe rangatira, i a rātou kāore tērā i te kaupapa o te hīkoi nei. Nō reira, he whakaararatanga tērā. Ki ngā tāngata e mōhio ana, ko rātou tērā, me tiaki i te mana o te kaupapa. Kāhore tērā i te tiaki i te kaupapa. Āe. I te mutunga o te rā, he rangatira ake te kaupapa i a koe. Āe. He nui ake te kaupapa i a koe. Kei pōhēhē tahi he nui ake tō rātou toko tahi ki te kaupapa nei. He kao.
He.
He katoa ana. Koia toku whakataukī mo te hikoi. He nui ake tēnei kaupapa i ahau. Toru karaka i te ata i oho mai. He nui ake tēnei kaupapa. Ia pō, ia pō, tata ki te 10

Nā, wari, māne nē te haere o te hēpori. Māne. Oh, kei, kei konei mātou o te pena. Kāre tō tika! Koe o mātou kōrete ki a Kapua. Koe! Kapua! Ko wā mātou mahi, ngā pena girls, me ngā pena boys. Ko wā mā, wā mātou mahi he pupuri i te pena, ā, he tohutohu ki ngā iwi, he pēhea te pupuri tika i te pena, he Ā, tohutohu i ngā momo tikanga o te pena, pēnei, kaua e waiho ki te papa aua momo mea, nō reira, he mahi hōhā tēnā, he mahi uaua hoki. Ā, I te wā ka waiho ngā mātua i ō rātou tamariki, ki te pēnā koia te mea hōhā rawa, cause me, me tiaki hoki mātou i ngā tamariki, ā, me tohutohu i, i ngā mahi o te pena, ā, erangi, āe. Ā, i kite, ā, I te wā i whakaikingia a Paremata te maha o ngā tamariki i ngaro i o rātou mātua, āe i te kōrero a Matua Eru, tuhingia tō nama waea ki runga i te ringa o tō tamaiti, kia kaua e ngaro mō ake tonu atu nei. Ehara i te mea I ngaro i te tamaiti i tona mātua, i ngaro te tamaiti. Oh, i ngaro te mātua i tona tamaiti. He ngaro mātua, ehara i te mea he ngaro tamaiti. He mea, ko te mea tino hōha ki ahau i te wā i tae atu te ope ki runga o Paremata, i mua i te kake atu ki mua o Paremata, i. Haukoti? I. Haukoti te marae ātea i te rau o ngā tangata. Engari, i tīmata Kawiti i te haka? Nā wai i tīmata i te haka? Kawiti. Kawiti, i tīmata a Kawiti i te haka mai muri, ā, Ia, tata nei au tangi, tata nei au tangi. Engari, pukuru, i kite au i ngā. Kite au i nga kanohi o aku tuahine pukuriri. Wai Marie i nga tangata he pena ki muri a Marie i kore tatou kanohi.
Kei te parere noi ho tatou ki a ratou. Ai parere matou.
Pai he tapu taua wahi. Haere atu, haere atu. Kaore te iwi hakarongo no reira i.
I te taenga ki Paremata i te tu noiho nga ope taua. Ā, ka, ka rongo ahau i te reo o Papa Hemi, e kōwhete ana ki a rātou, ā, ka hanga rātou i tētahi ara mō mātou. Kia.
I te mea ko tau atu a tātou kōrero ki te Whare Paremete, i a koutou i reira e, i roto i te iwi pērā te, te nui. Āe. Te manomano o te tangata, kāore he mataku, kāore he mea pērā, He pēhea te wairua i reira i pā mai te ihi, te wehi, te wana, te kawe? Pā mai te ngenge.
I ngenge. Pā mai te ngenge. He rerekē te wairua i reira tēnā i te... Āe.
Āe, he rerekē. I ngā wāhi i hīkoingia ai koutou mō te taenga ki te reo? Āe.
Āe.
Engari i pai ake te wairua i te wehenga atu nā te mea kāhore te kaupapa i haere ki te whare paremata e hē rawa tērā kōrero. Āe. Ko te kaupapa kia haere ki te whare paremata a mai reira ka haere ki Waitangi Park ka whakatau i reira koia te kaupapa ehara i te mea ka tu te kaupapa ki te whare paremata. Nō reira i runga tonu i tēnā kōrero e kita nau e rongo ana i te wairua kei roto i a koutou kāore e whē te koroua e mura tonu ana te kāpori i roto i a koutou kāore noa i makariri noa pēhea ta koutou titiro Kua mutu te hikoi, ka mutu tonu atu ki reira te mahi, ka haere tonu rānei te kaupapa. Ka haere tonu. Ka haere tonu. Kia whaia tonu tēnei Hawaiki e koro ana, he wāhi mō ngā mokopuna kia haumaru ake rātou, kia whāia rātou i ngā hua katoa kia ora pai rātou, pai ake i a mātou ināinei, kia taea rātou. Kia tū hei Māori, me te kore mataku ki tērā o ngā āhuatanga, e. Me kaha ake te hunga pakeke pū. Me pōti whānau. Me pōti whānau.
Kia mātou he tirohanga rerekē ki ngā tangata, ki ngā. Pakeke. Pakeke, ā, he tirohanga rerekē tā mātou.
Like. He hea nei.
Ka kite mātou i ngā momo āhua a te tangata mō ngā momo tangata katoa, engari tā ngā pakeke ko te whai i te kaupapa o like kia Whai te kaupapa engari tā tātou he kitenga ka kite tātou i te iwi, i te i te.
Pai ana.
I te. Kāore a Hione te āwhina a koina te mea haka pakari i tēnei iaka i. Ko tāna e kī ana. He rerekē ngā reanga e kitea nei. Ko Whaea Wiki mā ko mātou kaumatua kuia he kitenga tā rātou. Kahore ahau e taea te kōrero mō tō ā rātou kitenga o tēnei kaupapa, engari ka kōrero ahau mō tōku ake reanga. Ka kite mātou. ā, he wāhangā pea kia awhi i tēnei kaupapa mai te a urua i ngā tamariki ki ngā pena, ko te reanga o whāioki mā kāore pērā atu. He āhua stubborn.
Stubborn. Stubborn te reanga. He rerekē ngā whakaaro Engari ehara i te mea he takahi i te mana. Engari he rerekenga whakaaro. Ai, he rerekenga whakaaro. Ko ia te rerenga, oh, te reanga, he whakaaro, engari te katoa o ngā whakaaro he whakaaro Māori, he whakaaro mō te kaupapa, kia pai ake te kaupapa, kia tutuki ai te kaupapa, koirā te... Koirā te whakaaro matua, me kī. Ā, e pai ana, ahakoa kia kaitau ana tō koutou ao, ko ngā pūtaketake o taua ao, ā, he pūtake tūturu, ā, kāore e rere ana i te hau, nō reira e mihi ana ki a koutou. Ā, Tae tamariki mā, kua, kua mutu ngā kōrero mō tēnei wā, engari, e, kāore me taku kore e hē kia mutu, Me pēnei taku mihi ki a koutou, tēnā koutou i tū rangatira nei koutou i roto i ā koutou mahi tautoko i te hīkoi, otirā i roto i tā koutou noho tahi mai ki ahau i tēnei rā, ki te whakapuaki mai i ā koutou tirohanga i ō koutou ake hakaaro, he hura i ō koutou ake ngākau ki mua i te iwi whānui. Ko te tūmanako a tōna wā tēnā pea, ka tū anō tētahi taumata pēnei, taitamariki nei, he kaupapa rerekē atu, he take rerekē atu, Kia haere tonu ai tēnei āhuatanga i waenganui i a tātou, kia rangona ai te reo o te taitamariki i roto i tēnei ao, i runga i te mōhio ko koutou te iwi nui i roto i te whānuitanga ata o te iwi Māori tēnei rā tonu nei. Taku mōhio, koni atu i te 60 paeneti o te iwi Māori, tamariki o i te 25 tau, e tika ana te kōrero ko koutou ngā rangatira apopo. Tēnā koutou i tāmane koutou, tēnā koutou, tātou i te āhuatanga ki a Cyril, he noho.